Shwmae! Fy enw i yw Joe Langley, a dwi'n gweithio yn Adran Addysg Amgueddfa Cymru. Yn y fideo yma, bydda i'n rhoi gwybod i chi am adnoddau bagloriaeth Cymru sydd ar gael gennym ni Amgueddfa Cymru. Felly, pwy yw Amgueddfa Cymru? Mae Amgueddfa Cymru yn dailio saith amgueddfa genedlaethol. Mae'r amgueddfeydd mewn gwahanol lefydd ar draws Cymru ac yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar ein treftadaeth. Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yng nghanol y brifddinas. Mae'n gartref i arddangosfeydd yr esblygiad Cymru ac un o gasgliadau celf gorau Ewrop. Mae Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru a Gyrion Caerdydd, Yma, fe gewch fynd am dro go iawn trwy hanes Cymru, gan fod dros 40 o adeiladau hanesyddol gwreiddiol yma. Mae Big Pit Amgueddfa Lofeol Cymru ym Mlaenafon. Roedd y diwydiant glow yn rhan allweddol o economi Cymru a bywydau llawer iawn o Gymry. Un o eich pwyntiau yw taith 90 metr dan y ddaear, sy'n rhoi blas i'n hymwelwyr ar fywyd mewn pwll glo go iawn. Mae Amgueddfa Loan Cymru yn hen adeiladau melin Cambrian yn Nyffryn Teifi. Mae'n dangos y broses o droi gwlân Cymraeg yn frethyn. Mae Amgueddfa Sling Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, sef lleoliad un o dair caeau barhaus a adeiladwyd gan y Rhufeiniaid ym Mhrydain. Yma mae olion amffitheatr, baddondai a barracks. Mae Amgueddfa Llechi Cymru yn Chwarel Dinorwig, wrth Galan Diwydiant Llechi Gogledd Cymru. Yma, adroddir hanes y faes a diwydiant llechi a dirwedd y bywydau bobl. Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn dathlu technoleg cloddio, gwaith metel a thrafnidiaeth y bywydau bobl oedd yn rhan o diwydiannau hyn. Sut mae dod o hyd i adnoddau Bagloriaeth Cymru? A wefan Amgueddfa Cymru, fe welech adran Addysg, a dop y sgrin ar y dde, cliciwch arno. Dyma dudalen addysg holl amgueddfeydd Amgueddfa Cymru. Mae gan bob amgueddfa adnoddau addysg ar gyfer Bagloriaeth Cymru. Dyma ddefnyddio Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fel enghraifft. Cliciwch ar Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Ar y dudalen nesaf, mae rhestr o adnoddau ar gyfer pob grŵp oedran. Cliciwch ar Cyfnod Allweddol, 3 i 4 a Bagloriaeth Cymru. Yma fe welwch y Her Menter a Cyfleu Gadoed. Cliciwch ar y llun. Mae dudalen hon yn cyflwyno adnoddau Her Menter a Cyfleu Gadoed, cenedlaethol neu sylfaen. Mae rhestr o'r holl ddogfennau pdf a waelod â dudalen. Dogfen 1, Mae cyflwyniad y he yn esbonio fod Amgueddfa Cymru yn herio'ch tîm busnes i ddylunio eitem arloesol y gellir ei gwerthu un o siopau amgueddfa. Mae ddogfen yn cynnwys gwybodaeth gefndirol am amgueddfa a'r eitemau sydd oes yn cael a gwerthu yn ei siopau. Mae ddogfen gweithgareddau Her Trialu yn cynnwys ystod o weithgareddau i helpu myfyrwyr i ganolbwyntio ar y sgiliau angenrheidiol i greu eitem a chydweithio fel tîm busnes. Mae her treuliau yn cynnwys tasgau a thempledi i gefnogi myfyrwyr, er enghraifft Creu Cynnig Busnes a Creu Arddangosfa Weledol. Mae dogfen gwybodaeth ar gyfer pob un o amgueddfeydd Amgueddfa Cymru. Mae ddogfen hon ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn rhoi gwybodaeth gefndirol am yr amgueddfa a'i gwyrchau. Mae adnoddau ar gyfer her a gymuned, lefel uwch, hefyd ar y wefan, gan ddefnyddio Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd eto. Ar y dudalen Addysg, ewch i Addysg 0 i 16. Cliciwch ar Her y Gymuned Bagloriaeth Cymru. Mae'r dudalen hon yn cyflwyno adnoddau her y gymuned. Mae rhestri o'r holl ddogfennau pdf a waelod y dudalen. Mae ddogfen creu arddangosfa neu arddangosiad yn llawn adnoddau i gefnogi'r her gan gynnwys gwybodaeth am yr aelodau tîm sydd eu hangen i greu arddangosfa a chyfrifoldebau pob aelod o'r tîm. Mae ail becyn adnoddau yn cynnwys gwybodaeth am y gwahanol ddulliau mae Amgueddfa Cymru yn eu defnyddio i adrodd straeon am Gymru. Yn gyffredinol, disg raddfa fawr o gyflwyno gwrthrychau a themâu yw arddangosfeydd.

Dyma Rhifon Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Byddwch yn cael siarad ag aelod o staff a'ch helpu.